Għandi mara bil-forsi irrit namel din il-mistoqsija. Kif tiddeskrivi il-parteċipazzjoni t-sem il-mara fid-dinja ta' xol, b'mod partikolari fil-kuntest lokali? Il-mara mxiet ħafna il-qoddim, pero ma mxiex bizzejiet. Għedin fil-2009, fil-seklu 21, u xorta il-mara għanda ħafna ostakli biex timxi l-qoddim. Kem fil-karriera, kemm fil-professjoni u kemm f'dak li trid tagħmel. U r-raġuni waħda fuq punt lokali, speċjalment, huwa li m'hawnx strutturi biżżejjed biex jgħinu lill-mara, speċjalment dik il-mara li għandha tfal żgħar u m'għandhiex ma' min tħallihom, biex ikollha dak l-istrutturi biżżejjed biex hi tkun libera biex tagħżel karriera jew tagħżel ġob jekk trid jew jekk għandha bżonn. Għaldaqstant hemm bżonn li nindirizzaw Dan l-istrutturi indirizzaw kunċetti bħal flexitime, pereżempju, però l-iktar li nindirizzaw huwa il-fatt li inti jkollok min jħollok ħsieb it-tfal tiegħek jekk ikollok it-tfal.
Nhar is-6 ta' Ġunju, inti li qed tissegwina ser ikollok l-opportunità li teleġġi d-deputati tiegħek fil-Parlament Ewropew. Fil-Parlament Ewropew, in-numru ta' siġġijiet li jkollu pajjiż jiddependi mill-popolazzjoni tiegħu. Però pajjiżi żgħar bħal Malta għandhom id-dritt li jtellgħu aktar siġġijiet milli suppost minħabba li l-popolazzjoni tagħna hija żgħira ħafna. Minħabba f'dan, ir-rappreżentanza tal-Parlament Ewropew spiss tiġi kritikata għaliex in-numru ta' parlamentari Ewropej mhuwiex proporzjonali għall-popolazzjoni tal-pajjiż fejn jidħlu l-pajjiżi ż-żgħar. Inkomplu nsiru nafu aktar dwar Marlin Mizzi. Il-film l-aktar favorit tagħha, Forrest Gump. Il-platt l-aktar favorit tagħha, il-ħut u l-frott tal-baħar. Il-mużika toġoba kollha minn barra l-heavy metal. U d-diska l-aktar favorita tagħha, My Way ta' Frank Sinatra. Marlin Mizzi hija imprendittriċi, direttur maniġerjali u chairman ta' kumpanija privata. Hi kienet iċ-chairman ta' Sea Malta għal bosta snin, kif ukoll direttur tal-Bank of Valletta għal disa' snin. Kelli l-okkażjoni biex ngħid hekk biex naħdem magħha meta jiena kont Ambaxxatur ta' Malta Pariġi u meta Sea Malta kellha ċerti problemi ma' Franza u hemmhekk Apprezzajt u ammirajt il-preparazzjoni tagħha. Preparazzjoni eh, ta' persuna intellettwali verament first class. Jina rajt, per eżempju, anke ma' persuni għollin ħafna fil-kumpaniji konċernati li anke wara kienet titla' iċemplu li wara li verament hija persuna eh, illi wieħed eh, japprezza.
Lil Marlene Mizzi sirt nafha aktar mill-viċin, kif persważa li sar jaf aktar biha wkoll il-poplu Malti u Għawdxi kien meta kien inqala' l-każ ta' Sea Malta. Hemmhekk Marlene Mizzi baqgħet sal-aħħar tiddefendi l-ideat u l-prinċipji tagħha fejn emmnet fil-potenzjal tal-ħaddiema u l-potenzjal ta' Sea Malta. Ti ħafna nies li kienu jaħdmu magħha, lili, jgħiduli niftakru 'l Marlene f'dawk iċ-ċirkostanzi u meta kellna bżonnha, sibniha. Il-Marlin, meta kellna bżonn il-parir tagħha, hi għenitna, meta kollha bżonn tiġġieled għad-drittijiet tagħna, Marlin iġġieled għad-drittijiet tagħna.
Nistaqsuha dwar il-każ ta' Sea Malta fi żmien li hi kienet tmexxi lill-kumpanija. Mexxejt waħda mill-ikbar azjendi nazzjonali tal-pajjiż. Ekku. Is-Sea Malta.
Għatajt is-Sea Malta, iva. Mexxejta. Għal-qalbek ħafna kienet is-Sea Malta. Is-Sea Malta kienet għal-qalb ħafna nies. Kien għal qalbi wkoll għaliex kont naf lil dawk in-nies minn ġewwa. X'kienu l-isfidi tiegħek hemmhekk fit-tmexxija ta' Simalta? L-isfida li kienet għalija ta' Simalta kienet prattikament li aħna konna qed nissussidjaw l-ekonomija Maltija u ħadd ma prezza li konna qed nagħmlu hekk. Għax aħna l-obbligu morali u soċjali li kellna lejn dal-pajjiż lejn l-industrija Maltija, tispeċini ngħid illi meta waqajna taħt Gvern Nazzjonalista ma apprezzax il-punt strateġiku, l-importanza strateġika tal-linja nazzjonali Maltija ta' gżira, x'aħna gżira, u għaldaqstant din il-kumpanija lanqas biss irnexxielhom ibigħuha imma kissruha a skapitu ta' iktar minn mitt ħaddiem Ħaddiem illi kien kellu know-how kbira fil-qasam marittimu u ħlejna kollox.
Meta tara, meta tara il-mod ta' kif spiċċat b'ħasra nista' ngħidu hekk l-istorja ta' Simat, tara li kien hemm xi forma ta' diżinn min-naħa tal-Gvern Ċentrali, mod partikolari kif intemmet il-Simanta? Jiena ma rridx nallega l-ebda, l-ebda diżinn għal kien hemm, però Li naf żgur, jista' jara kulħadd, illi ħames snin wara, b'benefiċċji ta' li inti kissirt is-Sea Malta, u tkissret is-Sea Malta, allavolja kieqed tagħmel profitt, il-benefiċċji ma rajnihomx. Jiġifieri, jekk kienx hemm disinn ma nafx, però benefiċċji ma ħadniex, tilfu biss il-ħaddiema, jien ġriet ħafna l-ħaddiema, ma jiddispeċinix li ġriet għalihom, sofrejt, Għax iġġieli tal-jom, però nerġa' nagħmilha ten times over jekk ikun hemm bżonn. Ġustizzja soċjali hi din li l-ftit jiktu jieklu aktar milli jifilħu u ħafna ma jafilħux, ma jafux jekk għandhomx xogħol għada. Kien jimpurtah Hostin Gatt x'jiġri mill-ħaddiema kollha ta' Sea Malta u mill-ġejjieni tal-familji tagħhom. Donnu kien aktar importanti għal Gatt li jirbaħ l-imħatri ta' kemm se jintilfu impjiegi meta messu ikkonċentra fuq kemm sa joħloq impiegi u b'hekk forsi kulħadd kien jista' jixtri Jaguar. Marli Mizzi si Malta u tiddibatti Mostin Gaddis? Le, le, le, Marli Mizzi la jsi Malta u laqqas tiddibatti Mostin Gadd biss, m'għandi l-ebda interess niddibatti Mostin Gadd. Eh, għandi interess, kien ukoll interess seħem mex si Malta. Le, mhux si Malta biss, però si Malta kienet ħafna l-qalbi u l-ħaddiema kienu ħafna l-qalbi u ma jafu.
In-numru l-aktar favorit tagħha huwa n-numru wieħed. Din ukoll hija l-ewwel darba li qed tikkontesta l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Minn dak li qed tara u tisma', minn dak li qed tesperjenza aktar minn kollox, x'jagħmel differenti l-kandidati tal-Partit Laburista mill-kandidati tal-Partit Nazzjonalista? Jiena naħseb il-Partit Laburista għandu lista ta' kandidati li hija ferm superjuri għall-kandidati eh, Nazzjonalisti. Kif tiddeskrivi l-bqija ta' sħabek? L-esperjenza li tkolkom flimkien, din hija mistoqsija li qed nagħmilha għal kulħadd. X'inhu ma l-esperjenzi li tkolkom flimkien bħala grupp? Jiena ħoss li aħna tim, aħna tim tajjeb. Ehm, tim tim, però għandna l-individwalità tagħna, għandna l-esperjenzi tagħna individwali ovvjament, però bħala tim nħossni komda naħdem ma' dan it-tim u nawgura lilhom kollha suċċess eh, f'dawn il-elezzjoni tal-Parlament Ewropej. L-aħħar mistoqsija maqsuma fit-tnejn. L-appell tiegħek għal dawk in-nies li huma xettiċi jew inkella ma jixtiequx li jmorru jivvutaw fl-elezzjoni tas-6 ta' Ġunju, u t-tieni mistoqsija relatata wkoll ma' l-ewwel waħda, l-appell tiegħek għal dawk li huma inklinati li jivvutaw għal kandidati tal-Partit Laburista għall-ewwel darba ma dom mhux ċerti sal-aħħar. X'inhu l-appell tiegħek lejn dawn lejn din il-fetta ta' nies, lejn dan il-grupp ta' nies li qed jaħsbuha biex jivvutaw lill-Partit Laburista għall-ewwel darba propju fl-elezzjoni tas-6 ta' Ġunju? L-appell tiegħi lil dawk li mhumiex sa jivvotaw ngħidilhom li ħa jagħmlu żball għax il-vot huwa l-vuċi tiegħek. U għaldaqstant, jekk inti mhux se tmur tivvota inti se jivvotalek xi ħadd ieħor għax xorta sa jitilgħu il-kandidati, xorta se jiġu eletti. Ġifieri ħażżomm il-vuċi tiegħek milli tinstema'. U lil dawk li qed jaħsbuha biex jivvotaw lill-Partit Laburista għall-ewwel darba proprju fis-sitta ta' Ġunju li ġej? Naħseb li huma nies intelliġenti u se jagħmlu tajjeb. Nawguralek u grazzi ħafna. Jiena ċert li Marlin hija kapaċi iżżomm il-bandiera ta' pajjiżna kemm fl-Unjoni Ewropea u anki fora oħra fl-oli, fl-iktar post oli li tista' tkun. Dak kien kollox li kellna preparata likom illum. Aħna ma fadlinna xejn xnajdulkom, li f'grazzi tal-li segwejtuna, u nfakrukom li program tagħna jixxandar kull nhar ta' tlieta u nhar ta' ħamis, repetizzjoni l-ħadd dejjem fuq One TV.